zingahi? Aha ishomero hariho abashomesa bangahi abari aha gavumenti kandi birahi? Nambwenu nyowe ninteekateeka imwe twine omurimo gw'okuza kuhwera abantu baingi enyima okwo. Itwe abari omu kanisa turi abantu b'omuhendo, ebintu ebi turikutunga. N'ebintu by'omuhendo nambwenu mwebariimwe abayeferereza obwire bwanyu mukaija tokubaasa kuguma nk'oku ori. Timukubaasa kuguma nk'oku mubaire muri. Hariho entaaniso. Haine eki Mukama Ruhanga arikuza kukora omu magara gaanyu, n'omu maka gaanyu, kandi n'okubakozesa mukagyenda. Mukakora ebintu ebirungi kandi mukaana ebyana ebikurugamu. Ekanisa n'ekintu ky'omuhendo. Omuntu orikuzaanisa ekanisa, orikuzaanira omu kanisa tinkumwetegyereza. Oburungi bw'okumanya Ruhanga n'obw'okutangaaza. Omu sharongo ogwa ikumi n'ebiri kandi naayohereza enwa kubebembera, zaababinga omu maisho gaanyu, nangwa n'abagabe babiri b'Abamoori tibarabingirwe zaarurara zaanyu n'amata gaanyu. So hariho ayi batarakoziise n'eby'okurwanisa, kwonka Mukama Ruhanga akabebembera. Mukama Ruhanga ayeteekateekire kutwebembera n'okutukwasa n'okutubaasisa.

Naaha background egyo atakahikire aha nshonga eriya ei yaabaire naagamba. Imwe mukareeba ebyo ebi twarabiremu, Mukama Ruhanga oku yaabarwaniriire. Ago amahanga gakaba gaine baaruhanga baago, tigarabayambire. Twabaasa kubateera, twabaasa kubasingura ahabw'okugira Ruhanga ohuriire. Mbwenu ebyo byona mukabireeba. Kwonka hati aha muheru nimwenda kucwamu ki? Hariho okucwamu amuheru noyenda kugyenda naki? Nabaha ensi ei mutarahendekyeire n'endembo ezi mutararombekire mwazituuramu, kandi na hati nimurya aha mizabibu n'emizeituni ei mutarabyaire. Siima Ruhanga ahabw'okuba atworeire gye omu kanisa, yatwebembera gye, kandi n'aha tuhikire Niwe. Ka tuze aha mishororo ng'eri ki ei naabagambira. N'ahabw'ekyo, because background ei twabanza niyo erikureeta eki. N'ahabw'ekyo, hati.

Omu kwaaya egi, abaana b'amashomero baareeba kwaaya y'abaana nka makumi ashatu. Aboojo niho harimu nka tushatu turi aho tushuurirwe. Nibareeba bati, Waatutairemu omu ndakiika egyo ngu tutemu kankara ahabw'okuba hati nitwakimanya. Nibakimanya ngu hariho eki kaakigambaho, so obundi nibakufa. Kwonka twine ekizibu, ekizibu baana b'aboojo bari omu za puuru, baana b'aboojo bari omu Arsenal na Manchester okwe niyo bari, bari omu kuteera zaara, abaana b'abaishiki bari nkahe? Bari omu kanisa bari omu leadership, bari obundi omu bigombe, obundi bariyo nibabeegyesa omu misiri nari omu. Mukama Ruhanga atuhwere kandi ebintu bihindukire. Nyowe nyenka nyine obujurizi, bakankuza, omukaikuru wangye akankuza, nkaba nyine banyanyazi ntakumanya mirimo egi ey'okukora ebintu by'okuteeka manya kubiiha aa hati abaana baitu twine okubeegyesa tugyezeho nibaza kubonabona ku naagiire Bungyereza kushoma aa nkabonabona nkabonabona oku otariho. Mbwenu Abaganda baine ka story kaabo ka Njabara Njabara. Ogwo nabaasa kukamanya namanya bingi ogwo. Njabara ati ori nsanzi omuko, omuzimu gukaija, omwana ati tibaramworiire gye omu kwega emirimo, omwishiki yashwerwa. Ku yashwirwe yahikayo yaremwa kuteeka, yaremwa mbwenu yayeta nyina omuzimu. Omuzamu gwija gwaguma nigumuyamba mbwenu yaguma nigweshongora njabara njabara torinsanze omuko omuko atarishanga aho manya akazimu kari aho kariyo nikakora emikoro mbwenu nanye kunabaire ndi bungyereza kunabaire nza kugura ahabw'okuba bungyereza waaza kugura enkoko ekifi ky'enkoko nizibaasa kuba nka pounds ishatu ezo nizo siringi nka zingahi nk'omu Twari gumwe n'enkumi ibiri or something nka gumwe n'ekicweka kwonka kandi waaza kugura enkoko ebicweka by'enkoko nka bitaano ebitateekire nabyo nibigura esente nizo zimwe ekyo waakikwaasa ekifi kimwe ekikuba kisiikire kiri omu kyoma ekikwetooroora gye. Nikigura esente gumwe n'ekicweka kandi n'enkoko ey'okuza kwetekyera ebicweka nka bitaano nabyo nibigura esente nizo zimwe. Mbwenu hati ngu niiwe okyehabure? Niiwe okore ki? So hati nza aho naagira nti hati naatandikira nkahe? Mbwenu naanye nza kutandika kwega oku bakuteeka. Ngyenda ndeeta enkoko ngire eta. Obundi nyiza n'enyanya nyebwa obutunguru, obundi ndeeta obutunguru nyebwa ngu hariyo eby'okusiikisa. Nkabonabona, nkabonabona. Twine okwegyesa abaana emirimo byona, beege byona ahabw'okuba nyentsya tokumanya ekiraabeho. Mwesha omukazi waawe yaagira enda, katuhwere wherever possible. Anyway. N'ahabw'ekyo hati mutiine Mukama, mumuheereze omu mazima mutarikuryarya, kandi mwihireho kimwe kandi mwihireho kimwe, muheereze Mukama. Omu mazima, mutarikuryarya, kandi mwihireho kimwe baaruhanga abu bashwenkuriimwe baabaire nibaheereza seeri y'omugyera Furaati n'omuri Misri, muheereze Mukama. Bamwe omuri bo bakaheereza baaruhanga abandi, bakarema, baayehagura, baaruga aha fellowship. Mbwenu yaabeehanangiriza, mwareeba ebi Mukama Ruhanga yaabakoreire, ebirungi ebi yaabakoreire. oby'okutangaaza ebi yaabakoreire, mbwenu kiri ahariimwe amuherwaho naaza kubateisa. Muheereze Mukama Ruhanga waanyu, kandi mweyihireho kimwe baaruhanga abu baashenkuriimwe baabaire nibaheereza seeri y'omugyera Furaati n'omuri Misiri. Muheereze Mukama. Mwihireho kimwe ba ruhanga ba abu bashwenkuriimwe baabaire nibaheereza. Nangwa emirundi mingi obundi ku nkureeba abantu abagarukire omu by'obwa Sitaani, omu bacwezi, omuri biiha, kindema kwetegyereza kinteganisa. Gira nti, Kwonka itwe n'abashoborokiirwe, n'abashomire, n'abatwire nibareeba Mukama, n'abari omuri nkore na kigyezi, mazima nituza kujaguza emyaka kyenda ya Revival omu mwaka ogu omuri kigyezi ogurikwija omuri nkore. Naitwe hakirimu abantu buzima abarikubaasa kugira ngu, Ka nze ow'omufumu buzima ngire eki yankorera. Muri nkora yaitu na kigyezi, mazima kikaabaire nikibaasika kuza omu bacwezi nari bacwezi bashobe, nari kuza omuri bishaka hoona, mazima ahi turikureeba abantu abamanyire Mukama. Ijo ngiire omu kicweka kimwe kya Isingiro naashangayo omusha w'Omukiga aine emyaka nka kyenda n'eshatu n'omukazi we aine emyaka nka kinaana na mukaaga. b'abarokore abaatandikire ekanisa ee nangwa neeha neeha mwana chaplain ekanisa neeha eri a kuri kuri kuri abu twatayayiire omu ka yaabo kuri a a Ryamiyonga beijo Ryamiyonga noomanya ahu eri oragihuriireho Ryamiyonga okwe omunda okwo Nkashangayo omushaho omukiga emyaka akagira ngu naitwe twayombekyera ekanisa y'okubanza, naitwe twakora. Oreeba omushaija oku arikushusha. Nangwa nkamubuuza nti, Hati iwe okashoma kibiina ki? Nti iwe oshomireho? Akagarukamu kimwe araho. Niiwe okiri muto. Tarashomire kwonka akakozesamu akagambo k'orujungu. Nikaahiire. Ni n'akagambo k'orujungu tikandi ako okakiihayo akakiiha owa Yesu kwonka wareeba omushaija emitwaro kyenda a emyaka kyenda omukazi we myaka kinana e a good turn deserves another mbwenu ako nokiihayo mbwenu nkako kukashanga rya ruyonga owomufumu nokiihayo Owo omufumu nokihayo ngu a good turn deserves another aah Beishi bantu mwe obunuzi oburi omu kanisa omu kumanya Ruhanga nkamubuuza nti mbwenu iwe oragire mwe omu bafumu abafumu abafumu nabetegyereza mbwenu shi itwe mazima abamanyire Ruhanga abamwetegyereize abari omu kanisa tubasa kweshanga omu bafumu nikibasika kandi nikibaho Nikibasika? Tushabe munonga Mukama kitaribaho twongyere kumanya Mukama, twongyere kumuhereza. Ba Ruhanga abu ba shenkuritwe babaire nibaramya tubarekye ahabwokuba turebire abantu. Haine omushaija w'emyaka igana arugire ku ntaahi ayira kuntaatsya obugyenyi. Bamuretera omu motoka yapakinga yaija natahamu. Emyaka igana tiine n'omukwatiriire. Nkamubuuza, beishi iwe mushaho okaba wasoota? Agangira omu bigambo bye, Tindabaire mukopi, tinkanywaga amaarwa kwiha mbaho. Ngu tindabaire mukopi, nikyo kigambo eki yaakozeise. Tindabaire ki? Omu bigambo bye, tibyangye ebyo. Ebyo tibyangye. Ngu tindabaire emyaka igana. Besitimaani we nawe emyaka igana. Kasha ari hare. Na purezidenti akaijayo, omukoro yaaguhikaho. Ebyo noobibaasa waaba ori omu bufumu, waaba ori omu bucecezi, waaba ori omu ishwa, waaba ori omu maarwa, waaba ori omu bushambani, nikibaasika. Nikigumire. Bantu mwe, twongyere kumanya Mukama. Nigyenda nimpendera. Ba, abu bashenkuriimwe baabaire nibaheereza seeri y'Omugyera Furaati. Kandi ku muraabe nimugira ngu ni kibi okuheereza Mukama, Bwanyima y'okuhurira ebyo, ni nka looya arikuba ari omu kooti nahuza omushango, nakora submission, mwahurira point egi, point egi, point egi, point egi, mbwenu amuheru conclusion. Hati iwe nobasa kukora conclusion etiine kakwate na body? Hati iwe nerugashi? Hati wareeba points ezokubanza, ekikubaasiise, ekitubaasiise, ekitwebembeire, ekitubaasiise, kandi aha muheru wagira ngu aa ebyo nabihurira kwonka kandi kangyendera umm onu otebeekaine nobaasa kuba nkogwo omushaija ogwo ou naanimbagambira owomu kasheeshe ou omukazi we arikwenda kumutsigaho ahabwokuba omushaija omukazi nakureeberera aha, nareeberera abaana. na bizinesi naagireeberera, naki byona, naayemera amaarwa gaawe, naayemera enjai yaawe, kandi noogaruka noija noomubaramu busha. Nikibaasika? Conclusion ya of the matter n'eha? Conclusion niiwe noogireeba ngu really eshemereire kubamu ekintu ekindi? Ahabw'okuba omwana eki ariyo naagira nti at least reka kantunge obusingye. Ti nangwa n'obu naakurugamu. Kasita abaana mbareebereire, nibamanya, nibeetegyereza, tibaroogyera ngu nyinabo akabatsigaho. Ka ndeebire harimu obwengye. Really. Hihi, harimu obwengye. Mukama atuhwere. Ha, ebintu byashoba, tushabe okusaasirwa, tushemize. Tihaine omuntu ori maraika, n'obu yaakuba bishopu n'omukazi wangye. Haa, tibikubura kwija. Hariho obu orikushanga ebintu nibishoba, nangwa obumwe hariho obu orikushanga n'ebintu ebi yaabateganisa bitari bintu by'amaani. Noobaasa kuba ori aho, obundi mube muri omu kugaaniira, murugire aha mukoro, ogire ngu, beitu noomanya nanka ohuriire ekigambo eki agambire, agambire eki nari eki. Reero ondiijo agire ngu, nyowe ka mpuriire eki. Reero muteere empaka. Noomanya ngu ekyo nikirugaho butandu. Twerinde. Mbwenu ako ka n'akantu kakye. Kare ka tugire ngu mwatusharamu kuza kugira eki, kuza kugira eitaka eri mwagura. Nti, Nyowe ndeebire eitaka rirungi omukirimiri katugire ngu eitaka rirungi omuntu nabaasa kureeba ahabwokuba titwine preferences zirikushushana kora norya ndebireyo akaanya karungi niinyenda oishemu akantu aka tukagure. Hati iwe kizayo oreeba oreeba ahi kari oreeba kandi ekyo tikyaba kyo mbwenu aho nookora ki iwe waaba ori iwe omushaija nawe agira ngu aa tuza bishi kambuuze imwe mubigaaniraho nk'ebyo nari noogura noija nooha information information ogwo yaabisiisha yaagira ngu ni information emwe abamwe nibagishereka noruho tariho. Ngu na information abamwe nibakora ki? Bantu mwe mukore n'abakazi banyu mukozere n'abakazi banyu ahabw'okuba hariho eizooba rimwe nkangiire omu bank omu Stanbic aho myaka ya kare ya kare nkanyine manager manager yanyeta yangira ngu Bishop noreeba omukazi oriya? Eeh namureeba Omushaija we afiire, omutumbi guri oba eka erindi oba eka eri aha. Nti kwonka esente ze ziri aha, tuziine titukazimuha ahabw'okuba tihariho siginica yaaki? Y'omukazi. Nti so hati omu biragiro twine okwija ebiine okuza kuza owa Auditor General, beeshe babanze babiike omutumbi reero aziikwe gye omu kitiinisa. nti n'ahabw'ekyo n'orufu nibabaasa n'okumuziika omu bireere kwonka esente tibakaaza akisesinga. Bantu mwe, mukoragane n'abakazi baanyu, mubeesige, mbwenu shi ku waakuhikwaho obutandu, omukazi ogwo ou ota exposinga nawe akamanya kugira oku yaakubaasa kukora nari ki akeemereza ah'eka, n'obu ota Nooba ota? Nooba ota? Nk'ogu ou ndigamba, akaatenda mukazi we kukora nakakye nakakye nakakye, kwonka eventually akaija yaamutamu omu bizineesi, yaaguma naakora naakora. Hati ku arugireyo ku akizire, kandi yaamugira ngu, Aa, oshutami. Umm, ou nanyowe nka bantu. Okukora kumwe n'ekintu kirungi. Abakyara baitu nabo tibatemu ka.

Hariho omuntu omwe nabwo abaire nagyezaho kunyehabuzaho tutwaze tuta omushaija wangye ari hard amu abaana kandi ekintu kyabaana nikirabanisa munonga munonga munonga nimbashaba mukama abashururire kumwakubasa kukihanduringa kwonka basically God is love so let's exercise love kwonka ebimwe abandi nibaza kwija nibabigamba abaine za topics ezo. Tikandiikye kuza omu details but at least N'ahabw'ekyo hati mutiine Mukama, mumuheereze omu mazima mutarikuryarya, kandi mwehireho kimwe baaruhanga abu baashenkuriimwe baabaire nibaramya, kandi ku muraabe nimugira ngu ni kibi okuheereza Mukama, Eri izooba mutoorane ou muraaheereze, yaaba baaruhanga abu baashwekweirwe baabaire nibaheereza seeri y'omugyera, nari baaruhanga b'Abamoori abu mutwire omu nsi yaabo. Kwonka nyowe n'eka yangye nitwija kuguma nituheereza Mukama. Haleluya! Kwonka nyowe n'eka yangye. Yoshua yaashoberwa yaagira ngu, Aa-a, tinyowe! Okurugiirira omu byagambwa aha ruguru byona n'ebi ndeebire, n'obujurizi n'oku Mukama Ruhanga anyebembeire, eki naayetegyereize, eki naashoborokiirwe, niinza kuheereza Mukama. Yohaana, First John one, naagira ngu, Eki twareebire, eki twakwatsireho, nikyo turikubagambira, experiential learning, eky'ekyo ekyatukoreire, naiwe nikikorera, ahabw'enki tikikoorera? Emyaka makumi ashatu omu bushwere nikyo kimbaasiise kuguma ninshemeza. Ku bikushoba, oshemeza ogarukana na mugyenzi waawe, mwombeka eka then mubona n'okworora abaana. Ekitoorobi naitwe nibyanga obundi biba very difficult but one of the big things I encourage is communication. N'obu baakuba abaana baawe obeitsye haihi Very very important otakagira ngu aa omushaija omuka ye naguma ari omushaija omuka ye omwana wamuhika haihi by the way nakugambira buri kimwe kyona takukushereka kwonka abaana baitu abakukira nibatushereka ahabwokuba nibatutiina tibakwenda batuhike haihi mwerinde ekyo. Abantu baagarukamu nibagira bati, Ekirungi munonga! Nikikabure itwe okwimura Mukama, tukeehongyera baaruhanga abandi. Nkaabaasibwa ki naitwe ku twakugarukamu tutyo? Ebi turaashomesebwe byona, Mukama Ruhanga atubite aha mutima, bigyende bize kutuhwera kwombeka amaka gaitu, bigyende bize kutuhwera kuza kushomesa abandi abu twatsigayo, ahabw'okuba naitwe tube beebembezi abari aha. Ahakuba. Ahakuba Mukama Ruhanga waitu niwe yaatwihire omu Misri na batatenkuriitwe omu nju y'obuhuuku, akakora eby'okureeberaho ebyo ebikuru, kandi akaturinda omu muhanda gwona n'omu bantu boona ei twarabire. Mukama niwe yakubaasisa kwija aha. Hariho abandi baingi abakubaire bari aha. N'embabazi n'okureeba ngu ori aha, kandi n'embabazi okureeba ngu eby'okuza kuhwerwamu aha. N'ebintu by'amaani by'omuhendo ebirikuza kukwombeka, bikombeka eka yaawe kandi bikombeka n'ekanisa ya.

Tinkaarengaho kugira ngu nze kureeterera ekyeshongoro ngu n'aho niinye. Nyowe n'eka yangye nituheereza oha? Nyowe n'eka yangye twehaireyo kuheereza oha? Mukama. Nimbashaba naimwe mweheerezeyo kuheereza Mukama. Nimbashaba omu mishomo egi ei twaza kutunga, omu bagambi abu Mukama Ruhanga arikuza kukozesa, nyine obwesigye Ngu buzima nikiza kukwata aha mitima yaitu. Nyine obwesigye ngu tokuza kuguma nk'oku ori, nk'ori omweshongozi nawe orikugira ngu, Tindiija kuguma nk'oku ndi. Tindiija kuguma nk'oku ndi. Mukama wangye Yesu yaaba ari hamwe nangye, tindiija kuguma nk'oku ndi. Haleluya! Ka tushabe. Mukama Ruhanga Obushoboorozi bwoona nitwenda kukusiima ahabw'ebigambo ebyo n'engiri ei twahurira. Kuhurira ebigambo byaawe obi oriyo nootuhabura. Kandi nitushaba ngu otusaasire ahabw'okuba obumwe tuhabire nk'entaama ezibuzire, twakora ebi tutashemeire kukora kandi n'omu omuriitwe haburamu akarungi koona. Kwonka Mukama nitushaba ngu obe naiwe waatwoozya okatweeza Turekye kuramya baaruhanga abandi, ab'Abamoori, ab'Abamisiri, ab'Abakanani, kandi abu turikumanya ngu tibaine muhoho, tibakuhwera, tibakwongyeraho kantu koona, tihaine value, mugasho, oguriho. Otuhwere tukore ebirungi. Turekye kuruha kukora ebirungi. Tukore ebishemeire ebiraayombeka amaka gaitu, ebiraayombeka ebyaro by'owaitu, ekanisa z'owaitu, tubaase kuba eky'okureeberaho kirungi. Kandi ku biraagume byashoba, otwozye otweze tugaruke omu mbabazi zaawe, kandi aha muheru gwa byona twebemberwe amaani gaawe n'obushoboorozi bwawe, kandi tubaase kuhana ebyana ebirikugumaho. Osiimwe, ohabwe ekitiinisa. Kristo Mukama waitu.

Mwoyo Orikwera naiguraho omu butongore. Amiina.
N'eiguru ryayakiira. Eiguru ryayakiira.
Haleluya. Haleluya.
Ekyo nikimanyisa ngu ebikuza kwija n'eby'amaani. Amiina.
Haleluya.
Mukama waitu Yesu asiimwe. Hariho omuze muhango ogu ndebire. Omuntu ku akuheza kubuurira yaacumita engiri, yaacumita engiri, yaacumita engiri yaaba kwonka, abantu boona baatagatabaaza hara hataazaho ondiijo atandika kushoboorora ebyo oriya ebi yaagamba, hati abantu boona bagarurirwayo. Mbwenu nyowe tinkwija kwongyeraho aho. Ka tugume turi hariya, nyowe n'eka yangye nituza kuheereza Owe. Ka tuteere Ruhanga omu ngaro n'akaaro k'okushemererwa. Ruhanga waitu asiimwe munonga. Kandi tugaruke twebaze omureeberezi Ruhanga okumukozesa akatubaza kutukomborora entanda kandi n'okutwikiriza kwiguraho ofishale workshop egi. Nakyo tumuteerere omu ngaro munonga munonga munonga. Haleluya! Turiyo nitugyendera towards lunch. Ow'eishe-emwe Obed, noinyikiriza? Ninkweetera. President na nahereza remarks ze? Eeh kare president waitu oije ohereze remarks zawe haza turikugyenderera kwija kuhendera ekicweka eki n'okuza aha lunch.

We are all Christ centered men Christ centered men and we are supposed to be role models to our families and to the rest in our villages uh, ninzaguma ninjwanzya ngu orunyankore kugira ngu twena tutambure hamwe obundi akaba atari orikugyenda naitu so Nituteekateeka ngu amaka gaitu gashemereire kwebemberwa gakareebererwa gye kurugiirira oku Yesu yaatwegyesize. Mission Statement, To promote prosperous family life by equipping men with knowledge and skills to offer leadership, Based on Christian values okureeba ngu amaka gaitu gaabaho, gaagira obuteeka, gaaba gye, gaagira esente, gaagira ebikora omu maka gaitu kandi turikugyenderera aha nyegyesa enkristaayo. My Lord Bishop, these are achievements.

mbwenu hati kurugira aha yaaba enyimete yaabaireho bishopu akatweta twaija omu kasidromu kandi Twaronda purezidenti kyakahire ninye orikugamba mwebare kundonda kandi mwebare ekindi tukakwatanisa na bishop kugira ngu tumanyise dayosisi yoona n'ensi yoona ngu ogu mwaka n'omwaka gw'abashaija na n'omwana w'omwojo kandi bishop yatwebembera twatambura twaruga aha twagyenda twaza omu tawuni Twayoreka abantu boona eki tweta Marching for launching the men's year and the boys child so tukatambura twamanyisa abantu boona ngu ogu n'omwaka gw'abashaija na n'omwana w'omwojo kandi yatambura naitwe niwe yaabaire atwebembeire yaatureeta gye twagaruka twahika aha omu mwebazyo twashuuma twaza aha kishaayi kya Mbarara High School. Haabaho fayino z'omupiira ogwabaire nigugyenda omu maisho ogubaire organized kandi abaasingire baatwara ekikopo n'ekyo nakyo tukiteerire omu ngaro. Kurugiirira aha Mission Department erikwebemberwa Mishana waitu, tutambwire omu dayosisi egi Turikugamba aha bintu eby'abantu bakuru, abashaija n'abakazi, kandi turikwegyesa abashaija oku baraareeberere amagara gaabo kandi n'aga famire zaabo. Kandi ekyo kyona kibaire supported by the Bishop's Office. Nabwe tumuteerere omu ngaro. Tutungire talk shows aha reediyo, Revival Radio, n'aha TV. Kandi abarikukira kubireeba nari abarikuhurikiriza ebintu ebyo turiyo nitubigambaho bikwataine n'amagara gaitu nk'abashaija nari abaana na famire. N'ahabw'ekyo zo Talk Shows zibaire niziyamba abantu baingi kufokasinga gye bakamanya oku turatwaza amagara gaitu na famire zaitu. Tugizire planning meetings, my Lord Bishop, tukateekaho etiimu. ya executive executive yangye ei ndikukora nayo mwemerere ahabw'okuba obundi bakaba batakumanya executive ahi muri mwemerere egyo ni executive erikukira kumitinga buri kaanya kureba eki turayongyereho twakora eki twongyereyo ki kandi tukagiraho n'endiijo guruupu twagyeta think tank ey'okwoganaizinga emitwe yaitu tukareba oku twakora ebintu bikagyenda omu maisho. Aba members ba think tank naimwe mwemerere babareebe. So abo n'abantu abakwoganaizinga emitwe yaitu tukaronda eky'okukorera diocese yaitu n'abashaija. Ekindi. Tukatunga ritriiti ya ekizigitifu kandi ritriiti egi tukagira ngu twehereere nk'abashaija ekizigitifu turi oku twashutama hamwe tukeeyoganaizinga itwe twenka kandi tukagaruka tukareba oku twayoganaizinga abashaija bataahi baitu kureba ngu twareeberera amaka gaitu gye. Nambwenu eki ekiturimu erizooba kikatandikira omu ritriiti. Egyo ei twagizire nka ekizo kitiibwa. Egyo retreat tukagitwara nk'abaare ahakuba ku orikukikorera omuka, ondiijo atoroka agaruka omuka, ondiijo ati naanye nihemba airuka ngu atoore oku. So tukaruga aha twagyenda twaza nk'abaare, twaza omu hoteeri, twashutama, twatiisa ebi twayenda nitutiisa, twabimara twaheza twagaruka aha. Mwebare Bishop kutwikiriza kukora ekyo. Nyowe na coordinator my lord bishop tukeetwa aha province kupatisipetinga shi nangaki kuza omu kintu ekyayekuri okukora constitution ensha ya fathers union. Fathers union ekeetahaho etagira constitution nahabwekyo tukazayo. Am happy the provincial president ari aha niwe yabaire atwebembeire egyo constitution ekakorwa kandi eriho. Nka fathers union Ankole diocese tutandikire twigwireho bank account y'okuteekamu esente z'abashaija. Tizikaizire kwonka ezi turikurundaana tuteekaho. N'ahabw'ekyo abaamembazi ba Fathers Union, mumanye ngu eki tworekyereire ni kihango ahabw'omurimo ogu, tikwigwire akaawunti y'okuteekaho esente eziraagume nizirundaanwa ahabw'emirimo ya Fathers Union. Future Plans nanga shi ebitworokyerire omu biro by'omumaisho. Bwanyima ya workshop egi, nitureeba omu maisho kugira ebi twakora nka Fathers Union. N'ahabw'ekyo ba members imwe abaija aha eri izooba Ebiragambwa aha decisions ezirakorwa aha, nitwenda ngu omu biro by'omumaisho tubite omu practice nanga shi tubi implementinge bitugirire omugasho. Egyo ni one of the future plans that we have. Nitwenda kiruge aha diocese aha ahi twakukikorera eri izooba, kize aha busabadiikoni, kize aha buriisa, kize ahari.

Mbwenu turiyo nitugyezaho kugira ngu tugire ebi twakora bireebeke ngu n'ebya Fathers Union. Kimwe ahari ebyo nitwenda kugira ekyoma ky'okusa ebicoori na n'obu. Emiringi Station. Haza ekyoma ekyo kurigira ngu tube nitugaaniira omu think tank yaitu, twine amashomero maingi agatandikirwe ekanisa, nago nigasiiba nigairuka nigatoora oku nigagura obuhunga gagura ki, obundi nibariisa abaana obuhunga obumazire omwaka omu sitowa, kandi abaana n'abaana baitu. Mbwenu tugira ngu ku twakugira ekyoma ekyo, tukakyeyombekyera, kikaba ekyoma ky'amaani, kikasa obuhunga, tukasapurayinga amashomero gaitu, abaana bakarya obuhunga bw'omurembe obutamazire myaka omu sitowa, bakashemererwa, naitwe tukagira eki twakoraho ahakuba ni bizinesi. Naitwe nk'abashaija nitubaasa tutatandika purojekiti eri inkamu gyeneretingi? So ni kimwe aha bintu ebi turikwenda kukora. Ekya kabiri, nitwenda ngu nka Fathers Union, think tank ku twagiire kureeba ebintu ebiri omu, twashanga ngu hariho abaana baingi barikubonabona. Omwana naaruga Kasese, aruga Ibanda, aruga Kabale aija kushomera Mbarara University. Reero aza kuronda ah'okuraara habura, agyenda ayeshanga ari omu kafunda nk'okwo. Na waija ori omuzaire orikuza orikuronda mutabani waawe nari muhara waawe, oburaho kugira ki? Ahabw'okumwiha. Mbwenu tube nituteekateeka ngu turaaheza ekyoma kandi tutandike hositero y'okuraasa abaana nk'abo. Hati egyo hositero twagitandika, Abaana nibaraaramu, nibashashura esente kandi neiba project yaitu nka Fathers Union twagamba turi abashaija tureeberere abaana baitu tikyekyo? Mbwenu eitaka ririho twarirambwire n'okurirambura ahabw'okuta ekyoma nangwa n'ahabw'okuta hositero nangwa ekyo ekikibuzire n'akasente. N'ahabw'ekyo obu twaba tukiri aha eri izooba na nyiky'a kare, nakyo tukigaaniireho, tureebe eki turikubaasa kukora. Ekindi, twine puraani y'okugira Prayer Breakfast. Obwire obwingi abashaija bashekura obwengye bari hamwe, kandi nibagira ngu omushaija, Naaguha omu kanwa ka mutaahi we. Kandi nk'oku Bishopu yaamara kutwegyesa, twine okuba abantu b'omurembe abarikushaba Ruhanga, abariku depending on God. Mbwenu tukateekateeka ngu tugireho annual prayer breakfast. Annual Prayer and Breakfast, Tube noobu twaronkingire ebi byona ebi turikuba twine kukora omu mwaka. Tugiteho nka omwaka gwaba nigutandika, then turonkinge activities zaitu zoona ezi turikwenda kukora omu mwaka. Then Bishop azi blessinge, then naitwe tuzakiire tuzikorese omu mwaka, by end of the year twije kuheereza report. Nahabwekyo kiri omu puraani. Tukaatureeba okukikora omwaka nigutandika tikyabaasika ahabw'okubura obwire, my Lord Bishop it can come any time it is welcome challenges eki ninkigamba hariho na President waitu wa Province tukakyengyinga Fathers Union logo. Haza abantu baagaba baaguzire emyenda ya Fathers Union nyingi. Kandi na waaza kureeba aha bingi, tikijwaire Fathers Union logo eya kare. So abantu baingi baaguma nayo. Kandi n'ekya kabiri, abantu abarikuguza egyo emyenda ya Fathers Union, tibaayenda ngu bafeerwe emyenda ei baabaire baaguzire. So ku orikuzayo orikwenda kutungisa omwenda gwa Fathers Union, bakutungire aha gwa nkahi? Ogwa kare. So ne big challenge imwe abaija aha nenda ngu nkigambeho mukimanye ngu logo ya Fathers Union ekahinduka kandi ku yahindukire twetaaga kukoresa the current one ensya. etari enkuru. Ku turikuguma ngu nkuru, nituzaaguma nitureebeka nk'abatakahindwireho. Kandi naanye naakigyenderera eri izooba niija njwaire enkuru ahabw'okwenda ngu tugire ki? Tubyetegyereze. Mbwenu munywani wangye ajwaire ensya, eijo eyemerera aha. Niinyenda ngu tumanye ngu robo ekahinduka banywani bangye. Abaine ensya mwemerere aho abantu bazireebe, ku orenda ekugura otakaagarukayo kugura enkuru. Mwazireeba banywani bangye? Eeh, obundi twaba turi aha ranki, turi aha bureeka, muzireebe mureebe omutaano oguriho ni muhango, rogo ekahinduka, kitakaagaruka kuza kugura ki? Enkuru. Ojwaire enkuru? Katonda origayo oine enkuru. Aha. Mbwenu eriya eri round munonga, ekihango ekya white kiri ahagati. Oranzya gye kuri ahakuba naitwe kunu enyima nituba tubareeba. Ekihango ekya white ekiri ahagati nikimanyisa ngu egyo n'ensya. Kandi waaza kureeba ogu orikwera aha sayidi egi, ekya hwaiti tikiriho. Kandi abashutami oku abaingi mwena timwine kya hwaiti, mwena mwine rogo enkuru. Mugyezeho mureebe ngu mwaza kugura mwagura etsya. Mbwenu tube abantu b'omurembe. Na n'omusharaba ni muhango kandi gwine F na na U on either side. Ekindi, Fathers Union tegizire visibility shi nanga okumanywa munonga omu kanisa na communities ahabw'okugira ngu titwine activities nyingi ezi turikukora omu makanisa gaitu nka ba Fathers Union members kandi ku turikugira St Peter's Day Obwire obwingi tugikora sayirentire. Eburamu activities ezi kurubyurudinga up towards that day then abantu bakamanya ngu turiyo nitugyenderera kuhika ki Saint Peter's day kandi omu kwezi okwahwire Mothers Union ekaraunchinga Mary's day. Mbwenu kutandika na n'egi Sunday'egi egi turi omu Mary's Days, eeh, hariho kusereburetinga Mary's Day. So niinyenda ngu hati kuturaaruga aha, twaza kuhika omu biro bya Saint Peter's, at least tuteho kuronkinga ki? Saint Peter's Day, then tutandike activities zikwatiraine na Saint Peter's Days. Kandi tugire eki twakora omu makanisa gaitu kugira ngu na n'abantu bamanye ngu Fathers Union eriho. Ahakuba Patron waitu at least ni St Peter. Endijo challenge the clergy haven't grasped the notion that. There is fathers union as well as mothers union in the church abariisa baitu my lord bishop kandi ninkigamba abari aha abaingi nibamanya yes hariho mothers union kandi bari recognizinga head wa mothers union in every church kwonka ku kikuhika aha head wa fathers union noshanga ngu tariho egyo ni complaint ei ntungire kuruga omu makanisa. Ba Chairman ba Fathers Union are not recognized in public and in the church, noshanga even hariho n'orufu kwonka omwaura aimukaho ati twineho Chairman wa Fathers Union, wa Mothers Union, ayebwa ngu hariho Fathers Union nkahi? Aharubaju. So nitwenda kushaba ngu. Kandi oshanga nainte paasenti yakira gye muri abashaija, even nimukiza na nainte paasenti, kwonka nimwebwa kugamba aha Fathers Union, mugamba ahari Mothers Union yonka. Niinyenda kubashaba yeah, niinyenda kubashaba ngu murikogonizinge Fathers Union. Nibwo eraamanywe ngu eriho kandi eine omugasho omu makanisa gaanyu. Obukozi, Niinyenda ngu ekyo ntakituuraho munonga, kwonka abaahure ekyo n'ekintu eki mushemereire kureeba mukaikiriza ngu. Tu promotinga omushaija oha bwire obu kandi ku araabe ariho ari chairman omu kanisa yaawe muheereze ekitiinisa ekimushemereire. Ekindi abashaija they find it very easy to support mothers union as opposed to their own activities. Waataho omukoro gwa mothers union Abo bashaija nibaija behiireyo kusapotinga. Abakazi bareeta emishenga, bareeta everything, abashaija byona tugira ki? Tubigura. Ka tuhike aha Saint Peter's Day, n'okushoma tibakugira ki? Tibakushoma. Mbwenu hati yaagira ngu nituba tuprovidingire abakazi baitu, ka shi itwe? Maama agira ngu omushaija omushaija noogira ki? Noobweteera tibakubukuteera? Ku riraahika eizooba ryawe okajonjobera, okareeba ahansi, okabura puroguraamu, hati nooha orikuza kukugira ngu ori omushaija? Nooha orikuza kukugira ngu ori omushaija? So let us stand up and be counted as men. Twemerere nk'abashaija batumanye ngu turiho nk'abashaija tu supportinge eizooba ryaitu then ebintu bigyende omu maisho. Actually nka hati egi program eyi tukugamba ey'okutaho maize milling station naki tukashutama itwe abaabaire bariho twataho n'esete abamwe twazihereize nka committee ahabw'okwenda kukora nka example. So ku tukuba twagambire ngu hariho contribution towards the project za Fathers Union, haa, ngu ebyo n'ebya Diocese. Hati ekyo ka ngire ngu kyaba ekya Diocese, ka nshe aha kanisa yaawe iwe oineyo ki? Oineho ki iwe aha kanisa yaawe? Nookorayo ki? Oine ki? So niinyenda kubacarenginga ngu nk'abashaija twemerere tukore emirimo y'ekanisa nka Fathers Union tureebeke ngu Fathers Union omu makanisa gaitu erimu kandi neerebeka. Ekindi My Lord Bishop, whereas women I welcome the idea of Christian women in the church, men don't seem to to welcome it, to welcome the idea of Christian men. Abashaija abu tutaine aha, abu turikugira abakubire bari Christian men nangwa niitwe twenka ahakuba omu Christian women harimu abakazi abagitsirwe n'abatagitsire ki? N'abagitsirwe. Kwonka ku kikuhika ahari itwe abashaija, twagira ngu tube Christian men, obundi tukanyurura na bari abatakiizire, aa, mm-mm, tihaine orikwenda ngu abe called a Christian man, nanga shi omushaija Omukristaayo. Ningira ngu my Lord Bishop eki ekintu n'eky'okushoboororwa gye kandi nakyo tukakitandika tukakitamu amaani nikyo kiriije kuyamba ekanisa kunyurura abo abakigizire ki? abakibuzire tukabareeta omu kanisa. Conclusion My Lord Bishop allow me to to appreciate you for giving a positive note. to this workshop and for gracing it with your presence Webare kwija my Lord Bishop okubaho kwawe nokwomuhendo kandi watutandikira gye ebi watugambira already nibi pointing ahi turi kuza turi expectant ngu workshop egi neza kutuhereza ebi tutaha nitwenda ngu tutware enyima twegyese bataahi bitu nebyo Mwebare munonga kumumpurikiriza.

Eiziina ni Obed Mpwereirwe kandi Treasurer wa Fathers Union, omureeberezi taata ou barikutwikiriza egi conference ekabaho kandi Chair waitu Fathers Union President webare. Mbwenu nyowe naareeta amakuru marungi omureeberezi kandi ago amakuru marungi n'aga ranki. Mbwenu omureeberezi naaninkushaba ngu tushabire, reero tutware abashaija abo obashendekyereze obeebembere, reero tuze kurya ranki. Mwebare munonga.
Twaza kushaba, Mukama Ruhanga Obushoboorozi bwoona twakusiima ahabw'okututandikira gye omu kasheeshe n'ekigambo kyaawe kandi na n'ebigambo ebi bya Chairman. Nitushanga Omukama obihaasirire byoona ebyagambwa omu kishengye omu ebi twahurira. Heereza omugisha tubaase kwija kukwaana ebyaana birungi Tubaase kwija kushaaruura kandi tweyongyere kukora ebirungi tutakaruha, kandi eiziina ryawe rigumize nirihimbisibwa kandi rihabwe ekitiinisa. Na seeshoni ze ziraakurateho, yongyera kuba hamwe naitwe. Kyamishana ogiheereze omugisha, otuheereze amaani ag'omubiri n'ag'omwoyo. Kristo Mukama waitu.